Anei rā te kōkiringa o te rangi. I a tātou e poroporoākitia ana a Tamarereti rāua Tahu ko te puanga. Ka mutu ā te awatea nei, i mua rawa i te whitinga mai o te rā ka kite atu tātou i te āhua o Matariki. Ko te mahi ia he poroporoāki i ngā mate. I te whitinga mai o Matariki ka pōwhiritia ngā āhuatanga ora, otirā ngā mahi, ngā āhuatanga hou e uru mai ai ki roto i te oranga o tātau mō te tau e tū mai nei. Ko tēnei te kōkiringa o te rangi, otirā te whakatepenga o te pō. Hei konā mai, ā, mauri ora. Nā, tēnā koutou katoa e mātakitaki mai ana ki tēnei o ngā hui o tātou, ko Mikaere tēnei, ā, kei te horo tarupi ahau e tū ana, ā, nō roto tonu i te marae o Tiniwaitara. Ki hea? Ki Turakina. Ā, ko tāku noa he kimi atu rā i ētehi kōrero i tōku whānau nui nei, kua ara mai nei ki te whakanui i ngā whetū, Ā, mai i a Tamaririti tae atu ki a Puanga, ā, kua matarikitia te aronga ki tēnei o ngā rangi ātaahua, ā, me te kimi kōrero atu i ngā āhuatanga o te rangi nei mā ēnei tāngata, mā ōku tuakana, ōku teina, ōku whaea, ōku koroua hoki. Nō reira, anei hoki ngā tamariki, ā, e whai wāhi ana ki ngā kēmu kua whakamahia e mātou. Ā, nā reira, ko tētehi o ngā kēmu kua whakamahia e mātou he kimi hoa, kia kimi atu ētehi taputapu māhanga e āhei te mau tonu i a tātou i ngā taonga rā. Nō reira, i tēnei wā ka toro atu ki tētehi o ngā, o ngā tāone rangi namu o Ngāti Apa, otirā ko Waiariki. Tēnā koe e Hone. Oh, kia ora, kia ora. He aha ētehi kōrero āu, ā, e pā ana ki tō tātou rangi whakahirahira nei? He kē i a oho mātou tino moata, engari kare i te pai tērā. Āe, mōku tērā, tino moata, engari e pai ana te moe i roa mōku. Engari, e te ata nei e pai ana, pai ana, pai ana te me e pā ana ki a Matariki Puanga rānei. Tino pai tera ki te rongo ki nga korero a Mike me a Mike Junior. A atu i tera e pai te kemu kua katahi ano i mutu. Engari e he ra he ra Whāinga mō te whānau me te whānui whānau o Otini Waitara, he hono anō, engari atu i ērā anō, e, pai, pai, pai, koinā, pai. Nō tēnā koe i ēnā kōrero āu, ngā mihi. Kia ora. Kia ora! Tēnā e, irāmutu.
Hea ngā āhuatanga e kite ana e tātou i roto i tēnei o ngā hui? Oh, i te tīmatanga o te rā. Oh. Uh, ko ngā āhua o Puanga, Matariki, ngā whetiu, te, te whānau marama e pīrata ratu mai. Pēnā, te whakaputa kōriro ki ngā āhuatanga mo tēnei tau hou, ah. tino hiahia mo te tau, mo te marae, mo te whānau, mo te akonga reo, um, e era atu. Ka pai. E tae atu ki te, te taumaha o te tēpu, ngā kai. Engari, mō tēnei wāhanga, ko te kēmu. Kēmi hia ngā, ngā, ngā pāha ki te ōrite. E, ah. Parai, parai nei. So, Ko te tino mea, ko te harikoa o te whānau. Aa. Ahakoa te iti, he tino pauna nui, nāia tonu nei. Ko reira, ko tētehi o ngā mahi i whakamahia e tātou i te rangi nei, he whakawhanaunganaunga tangata, aa, mā ngā kēmu, otirā, kia aro atu hoki ki ngā tikanga tāukiuki, ngā tikanga tawhito o tātou. Tika, tika, ko te wawaritinga, te kawa o te marae, te whakaputa pao, whakaputa karanga, whakaputa karakia, aa. me ērā tūmomo o te marae rawe ki te whakarongo ki ēnei i roto i te reo runga i te marae nei.
Ko wai tēnei marae? O, oh, te marae, oi e, tēnei waitara te marae. Nō tātou katoa, koina kare au i whakaputa. E, tēnei waitara te marae, uh, Turukina te awa. Um, tēnā anō uh, Rangitumu ana te hapū, e ngāri ki te iwi. Koinei, and whiri atu ki tērā, Ngāti Apa ngā wairiki, hei, māi, we nui. Koinei te marae, Whiri Waitara. Nā koe e tawa.
Ka pai, ngā mihi ki a koe. Tēnā rā koe te whaea, e aha ana koe i tēnei wā?

Ā, nō reira, i roto i ngā āhuatanga o te ata nei, ko tā tātou he, he poroporoākī, he whai tikanga tātou ki ngā āhuatanga o ngā whetū, he aha ētehi o ērā kōrero i kōrerohia e tātou i te ata nei? Ā, i kōrero, i rongo au i ngā kōrero i kōrerotia e tētehi o ngā tama e pā ana ki tētehi whakapapa o ngā whetū, ā, i, ā, Puta mai a Hinatore, tērā te mea i mau i au, te kupu, te kupu hou me kī, ana, ko te whetū hou, e kōrero ana mō Hinatore, ko ia te whetū e tohu ana e mō te uh, āhuatanga o te tou hou. Nō reira, mēnā i te tika tak, aku taringa ki te whakarongo ki ngā kupu, ko Puanga ka, ka, ka rewa i te pae, kātahi me tiro atu mō tēnei Hinatore. Koia kia pīti ia kia whitu ngā wā, ka, ka puta ngā rawa mō te tau. Kia eke iho i tēnā, kia, kia tuarua pē, tuatoru ngā pīti, ka, um, kia toru ngā pīti, tērā pē kāre te tino whai rawa te iwi. Nō reira, ka, he tohu tēnā mō te haere ki te, tērā pē hī ake ngā ika, tērā pē, kia, kia hauhake ake, oh, kia tiaki pai, kia nui ngā rawa o tētī atu wāhanga o te whenua, o te rangi, o te moana rānei. Um, nō reira he tohu tērā me kī, kia tūpato, mm. uh, kia tūpato i te me tērā pia, kāri te tino nui ngā kai mō tērā tau. Nō reira, ko tāu e, e mea ana, Nā, ko Hinatore, ā, te mea e whakarehurehu ana i ngā whetū o te pō, ā, me te mea hoki he tikanga tō ngā whetū, nē. Āe. Ā, Waitī, Waitā, Waipunarangi, Tipuanuku, Āe. Tipuarangi, Āe, ā, koira. otirā ko Ururangi. Āe. Nō reira, e mea ana koe, nā, ka tae atu a Hinatore me te whakarehurehutia te āhua o ngā whetū, and, Ko ngā, ko ngā whetū e kaha kitea ana, ā, e tohu ana mō te āhua o te tau e tū mai nei. Āe, ko tī, ko ia tērā. Ā, kia ora.
Ā, o ngā mihi ki a koe i ēnā whakamahi ki a au. Kia ora. Āe, kia ora wai.
Ka pai, nō reira ko te āhua o tēnei kēmu, ko te mahi ia ka pāngia te tehe o ngā hoa, Kia āwhiowhio te uma haere, huri noa i ngā pātū rā, kātahi rātou ka haere mai ki te tiki i tētehi wāhanga mō te pikitia kia whakairi atu ki roto i te te uku rā, te ipu rā, kātahi rātou ka whakapiringia ngā wāhanga ki tēnei Tākaitanga, nō reira ko tā rātou whai muri atu nei he waihanga i te pikitia e manakohia ana ki runga i te tēpu nei. Nō reira, anei te āhua o te kēmu, ko tā rātou he oma atu ki te. Ki ngā pā tūrā, katahi rātou ka uru mai mā kona ki te kimi he wāhanga mō te pikitia. Parahutihuti ana te haere o ēnei kai omaoma ki te kimi atu he wāhanga e tau mai nei. Ki runga i te papa kirihou, katahi rātou ka whakairi atu kia whakauru atu ki roto i tētehi o ngā ipuna.
Te tīma kōwhai me te tīma whero. Te wana nei, te tīma whero, te mea kōwhai rā. Te rangatahi me te koroua. Koira te pātai, he tikanga tēnei e aha rānei? Arā te koroua, te tauira. Hei runga i tēnei marae ka whakaaetia te tinihanga e whakamahia ana e ngā koroua kaumātua nei. Ināianei ko te wāhanga tuarua e whai ake nei ko te waihangatia, te pikitia. Anei te kōwhai, ka pēhea te haere? He mahi taki rōpū tēnei, he mahi takitahi i roto i te rōpū, rani. Arā te whero. Ū, ko ai te tīma, ko ai te rōpū, ko ai te kapa. E tika ana te mahi, e āta mahi ana. E ōtika ana ngā wāhanga o te pikitia nei. He rautaki te whai. E mahi tahi ana. Oh. Ooh, he rautaki, whakamahia ngā kōkona i te tuatahi pea. Ah, kua pēnā hoki i konei. E, tokomaha ngā rangatira o tēnei kapa. Te āhua nei pēnei i konei, he nui ngā rangatira, kāre he kaimahi. Paku mōhio! Ko wai ka hua, ko wai ka tohu. Oop! Ka pai, e rere pai ana tēnei taha. Tēnei kino ia! He rautaki pai, te whai. Tēnei! Tēnei! E tika ana te whakaō. Te whakaōngia ngā. Koi, koi rawa. Tēnei, koi rawa. Ā, ka pai, ka pai. Ā, e rere haere ana. Ō, tōmuri tana tena. Haere tonu, haere tonu. E tōmuri tonu ana tēnei taha.
Waenganui tēnei. Aho waenganui. Hua hua. Nei, ki ringa nei. Kia, kia pe, tēnei te aho. Oh, kua haere mai he kai āwhina ki te arataki a rātou. Ka pēhea i konei, oh, tatarawa ake. Kei te kite atu.

Oh, ko ngā ihu, whakaihu waka, ko te kapa whero. He aroha whakatoi te puta mai tēnei nei. Ah, kawhe miraka me a rua ngā huka. Tēnā koe e Tira. Kia ora. He angamahi i whakamahia e tatou i te rangi nei, otira te ata tonu nei. Um, e waiata matou e waiata. Mm. Me.
He aha te mahi tuatahi i whakamahia e tatou i te ata nei?

Ae. I a tatou i te aha? I waho ki te tahu o te ahi. I te tahu o te ahi. Ae. He anga mai i mahia e tatou i waho ra i te tahu o te ahi? Um,
i waiata, i kai, i whakatūnga. Lanterns. Mm. Kai. Mm, yeah. He aha atu? He aha ngā kōrero i whakaputa i a tātou i, i te ata tonu nei? Um... Oh, ngā kete e toru.
Ne? Ah. He aha rā ia ngā kōrero mō ngā kete e toru? Um...
Tētahi kite kei ngā whetū, tētahi kite kei a Tamanui Tito, tērā tētahi kite kei a Marama. Ā, nō reira ko Tamanui tērā rātou ko Marama ko ngā whetū, ko Hinatori ngā tamariki o wai? A wai? A wai nui raua ko Tangotango? A ka pai. No reira, ko wai te tehe o nga whanau whetu? Matariki.
Ko Matariki?
He aha te tehe atu whanau? Ko wai te tehe atu whanau?
Puanga.
Puanga. Ko Waiti tētehi o ngā tamariki nē? Tangotango e kau. Engari pai ēnā kōrero, ngā mihi ki a koutou i ēnā kōrero. Hiureta. Kia ora anō e te whānau, ko te, i tēnei wā kei te toro atu ki ngā ringawero o te whare nei, otirā te hui nei, ā, kia, kia homai ētehi kōrero whakamārama mō ngā mahi whakahaere o tēnei o ngā hui. Nō reira i tēnei wā, ka toro atu tātou ki tōku māmā me ngā āhuatanga whakarite o ngā kai. Kia ora rā! Whakarite i ngā kai? Oh. Oh, he nui noa kai ki konā e. Oh.

Āe, nō reira he aha atu ētehi kōrero e pā ana ki ngā mahi whakariterite o ēnei momo hui? Momo hui? Oh. Oh. He pai tau hui, nā whakarite ana mō tēnei hui. Pēhea nei?
I te ata, i whakanuia mātou i a Matariki, i a Puanga, Ana, i tuku pao ki nga whitu ki runga ki a ratou kua na, kua naro atu i ta kamene kitia, a, me e tuku, a, na wawata, i te tau hou nei, a, i tukua na hui hou me ki, me na wawata e haere tahi ki runga, a, he rawe na karakia na korero mo na whitu, Ā, he rawe, he rawe nā Whakarite mō tēnei. Kātahi mātou kua mutu te kēmu, ā, he aha te kēmu? Kēmu maumahara. Kēmu, kēmu maumahara. He, he mea kimi. Whakarite mai e, e, he chiti nui. Titi nui. Āe, tērā rōpū. Engari kia kaua tātou e whakaingoa, nē? Kia kaua tātou e whakaingoa i ngā whānau i tinihanga, kei whakamā rātou, nē? Nō reira, ko tāu e mea mai nei, i aro atu tātou ki ētehi tikanga O tēnei mea, o ēnei mea o ngā whetū o Puanga rāua ko Matariki, nē? Āe. Nō reira, ko tētehi wāhanga he poroporoāki, ko tētehi atu wāhanga he whakarauora mai, nē? He pōwhiri ētehi āhuatanga whakaora. Āhuatanga kei te haramai nei, āe. Ā, nō reira. Kei te wawata noa, kei te mahi nā mahi. Ā! Oh, ka pai, oh, tēnā koe i ēnā kōrero. Nā, tēnei wā kei te whakawhiti tātou ki tōku tuahine nei, e, e kimi kai ana. Ā, tēnā, homai ētehi kōrero mō te āhua o ngā kai i whakarite e kōrua mō tē noho nei. Um.

Te mātatorutanga o ēnei ika, ē, ka kōringo iho te wai i ō koutou māngai i te tirohanga atu, nē?
Ana.
Kia āta titiro. Nā. Nō reira koutou o ngā marae, kia tirohia koutou, kia mōhio koutou i ngā tikanga Pai rawa atu, kia whāngaitia hoki e koutou, ā koutou iwi ki ēnei tikanga namunamu ānei. Nō reira, tēnei anō ka mihi ake ki a koutou. Ngā mihi! Āe, tēnā koutou!
Ngā mihi! Kia ora!
Buh!
Tēnā koe te matua! Kia ora! Nō reira, he aha te kēmu e whai mai nei? Oh, he kemu, uh, no, uh, i tēnei wā ka mahi au te te kemu here taura pia. Uh, kare te mōhio me pē te haere o te engari i, i pukako e, uh, te ropu nei e tehi o ngā here. Uh, tēnei wā ka, ka whakamōhio au pia mātou tātou katoa me pēhe te Haere o taua akonga. Mena i whakarongo, kaore rane i whakarongo. Ai, ai, ai, tana tera. Ko koina, koina. No reira, pehea tenei mea te whakaako whanau? He ua ua, he mama noe ho rane? He mama ki au, ki au he mama, na te mea ko hari, hari ko ne. Nē. Ki te whakaako i ngā whānau katoa, engari kore e peita ngā taringa ētehi wā, engari he pai tonu. He whānau kaha tēnei ki te whakarongo? Oh, ai, kia riro. Kei te nuinga, āe, āe. Ngā mea māmā, ngā mea māmā, āe, tekau, engari ngā mea uaua, wā, ō.
Ka tinei pea te raiti. Oh, kia ora, kia ora i ena o nga whakamaramatanga. Nga mihi. Kia ora ra.
No reira i tenei wa kei te aro atu tatou ki enei nei, kia kite hoki i te kaha o te whakarongo a enei tangata ni. Nō reira, ko tā rātou, he ako i ngā tikanga here o te taura, e tika ai hoki te herenga o ngā aho i taura ki te taura, mā ngā tikanga rerekē nei, pērā i te herewaru, te heretike, te heretiki. ā, otirā, ngā here e pai ai te whai oranga i roto i ngā horopaki maha o te pōti o te waka. Nō reira, he mahi tīma tēnei, he mahi ā-rōpū, takirōpū, ā, e ako tonu ana i ēnei o ngā tikanga Whakahere aho. Ā, ngā mihi ake rā ki a koutou i tēnei wā kua tae nei ki te pō, ā, otirā te otinga o te rangi o Matariki. Ā, nō reira ko te mahi ia i tēnei wā, he uru atu ki te kite atu i ā ngā mahi o tātou i tēnei wā. Ā, kei te rongo atu tātou ki te waiata. Ka ahatia? Ka uru atu mā te kauta ki roto i te wharekai, e aha ana mātou i roto i te wharekai? Anei.

Kei roto mātou i te whare kai e kanikani ana. Kia wetakina katoatia te hinu o te hākari tahi anō tātou kia kai i te pō nei.